Ɣef ayagi medden ur tqeblen ara gar-asen, tikwal ḥeqren-t, ɣef ayagi ttɣima weḥd-s. Ataya wayen i yeḍran s Ṛsul Yeḥya, ma tecfam, imi yufa iman-is weḥd-s f wudem n Ṛebbi ɣef yiwet tigzirt, isem-is Batmus, anida yexdem deg lemɛiden gar lkuffar ur nessin ara ma d Ṛebbi. Lkuffar-nni ḥeqren-t, ur tqeblen ara gar-asen. Amzun ttliɣ-as i yiwen iqqaren. Acu yettili yaɣ Yeḥya agi? Hedreɣ-d ɣef yiwen yedder n lweqt deg-s nella tura. Ayen yettwaktben deg wawal Rebbi ay gma yesɛa lmeɛna fell-aɣ ass-agi. Awal-agi ara tesleḍ iḍ-agi ad yesɛu lmeɛna fell-ak ma telliḍ d lmumen yettidiren gar wid ur nessin ara maḍi Rebbi, ulamma isem-is yettili dima ɣef yicenfiren-nsen. Ihi, ḥasis, ad tselleḍ ayen i k-d-iqqar Rebbi dagi. Di lxelwa deg yufa iman-is Yeḥya lweqt-nni, yeḥfeḍ lmaḥiba d amjazi d s wid iɛatben am netta ɣef wudem n Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Ulac aṭas deg wen akken deg tmurt Leqbayel, lameɛna llan iḍ-agi wid iɛatben f wudem n Sidna Ɛisa. Tabrat i d-yekteb Yaḥya i lmumnin izedɣen deg tmurt n Tterk. Ad ten-iẓewwer ad dummen di laman-nsen ulama ɛatben, d tabrat i d-ittuceggɛen kečč, i ttaysen, imi aṭas ay tɛatbeḍ ɣef wudem n Lmasiḥ. Sidna Ɛisa yellan d amezwaru, d aneggaru, win immuten, ulama ass-agi yedder. Ad icafeɛ deg-k, yessen leɛtab-ik. Yessen ayen tɛatbeḍ kmini izewjen deg uxxam anida ala d kmini waḥdem iḥamlen sin Ɛisa. Iqarek, iqarem, ur ttagad ara ayen ara tɛetbeḍ, ili d ṣṣadeq alma d lmut, ad k-fkeɣ taɛmamt d tudert.
Ussan-agi iɛeddan ruḥeɣ ar tamurt n Turkiya. Tamurt-nni tessemekta-iyi-d tamurt-nwen. Ɣusen yiwen n ddin am kunwi. Mugreɣ kra imasiḥiyen n ṣṣeḥ, lakin llan deg lxuf am kunwi. Ruḥeɣ ɣer temdinin am Afsus, Smirna d Baxramus. Imir n cfiɣ am akken Ssid-nneɣ I Shiah Kran tiktabin i warraw n Rebbi yellan deg tudrin-nni. Kran lǧameɛ ihi ad nɣer yiwet n tabrat. Turt iɛeddan nmeyyez tebrat i twektben i lmumnin izedɣen temdint n Afasus. Ur ttɛawadeɣ ara ayen isen yekteb Yaḥya ala xaṭer ass-agi ad nmeyyez lwaḥid ayen i d-yekteb i lmumnin yellan di tajmaɛt n Smirna. Ass-agi temdint-nni Tettwassen d tussma Izmir. D tmurt n tnuqlin am tmurt n Nuwen. Ɣef wayagi imezdaɣen-is tttajren s tazart-nsen. Ad tafem ineɣman deg Izmir ɣer ass-agi deg tmura merra n lɣerb. Ɣer ass-agi tella Tajmaɛt Lmumnin n Sinaɛ deg temdint-nni. Lḥala-nsen d lḥala n Nuwen Kunwi yellan d imaseḥyen dinna deg tmurt, ɛetben tura akken ɛetben zik f udem n laman-nsen, imi wid i sen-d-izzin ḥeqren Lmasiḥ-nni ay tebɛen. D Ṛebbi i yesseḥrsen Yeḥya ad yekteb tabṛat i ten-iceggɛen, alaxaṭer ala d Ṛebbi i yessnen leɛtab meṛṛa i ɛetben f wudem-is. Yessen Ṛebbi diɣen ayen ɛetben lmumnin-ines seg wass n yiɣris-agi. Ɣef wayagi, tabṛat-agi tbedd fell-asen d taḥqiq belli amsellek-nsen ur ten-ittuw ara. Iqqar akka i gma, Reqmeɣ-k ɣef tadakumt ifassen-iw, telliḍ dayem zdat wallen-iw. Sidna Lmasiḥ issen mkul yiwen deg weniḍ-agi izedɣen deg tmurt n Lezzayer. Issen wid iruḥen ɣer Fransa d tmura nniḍen i ufan dinna amsellek d lɛafu n ddnub. Issen amenni-nwen, issen lɛataba i tɛatben f udem-is, issen lxelwa deg-s tettwafem. Ɛni ur iɛateb ara netta? Yettwakteb ur nesɛi ara lmuqeddem ameqran ur nezmir ara ad iḥun ɣef lqella lǧehd-nneɣ, lameɛna nesɛa yiwen yettujerben di kulci am nukni, lakin mebla ddnub. Netta yesḥersen Yeḥya ad yekk tefrat-agi i wid iɛetben, alxaṭer yessen-ik kečč iḍ agi. Yessen lxelwa deg-s telliḍ ay uletma ɣef wudem-is. Yezmer ad yemǧaz yid-k mi yesɛedda abrid-nni ula d netta. Sidna Ɛisa yedder ass-agi, ila d amezwaru d angaru d lḥi, immut ɣef ddnubat-nneɣ, lameɛna yeɣleb lmut, yedder ad icafeɛ deg wid-is. Yeqqar agiḍ-agi, akken i d-inna i lmumnin-nni ines iɛatben deg Smirna zik, Ssneɣ ddiq-ik, ssneɣ tiglilt-ik, ulama ɣur Rebbi telliḍ d asaɛi, Sneɣ argmat n wid iḥesben iman-nsen d lmumnin ulama ur llin ara. Llan di lǧameɛ n cciṭan. Iqarag-d ur ttagad ara ayen ara tɛatbeḍ. Ataya iblis ad ideger kra deg-wen deg lḥebs iwakken ad ttujerbem. Ad tesɛum diq i ɛecra wussan, lameɛna kečč, kečč, Ili d ṣṣadeq, alma d lmut, ad k-fkeɣ tɛamamt n tudert. Alama d lmut, ad neqqim d lmumnin, alama d lmut, ad tiliḍ ɣur-neɣ. Seddaw leɛlamik a Rebbi leɛlamin, ad nteddu yid-k daymen ad nettnaɣ. Ad nettnaɣ akk cciṭan ilan d ɛadaw-ik, win yessexṣren irkul medden, win ilan d amslek iɣleb-it zik. D netta yid-neɣ ara t-iɣelben. Alamma d lmut, ad neqqim d lmumnin. Acu d lmeɛna n yisem-agi lmumnin? Isahel i bunadem ad yini yumen s Sidna Ɛisa. Inselmen umnen s Sidna Ɛisa. Ala d win i ijerrben kra n wayen yeɛteb Lmasiḥ i izemren ad yini s ṣṣeḥ ila d lmumnin n Sidna Ɛisa. Yelzem-aɣ ad nmeyyez ddeɛwa-agi s imeslayen i awen-ɣriɣ seg Lina s tebṛat i ttuceggɛen i lmumnin deg yizmir. Iqqar-aɣ-d Sidna Ɛisa akken i sen-yenna lmumnin-nni, Ssneɣ diq-ik. Acḥal d abrid win yellan deg diq, yella weḥd-s. Lmasiḥ, Ssid-ik, yessen lḥala-agi. Mi ṭṭfen lɛesker ad sellmen i lmut, ṭṭulba-s rewlen fell-as, ǧǧan-t lweqt-nni s lxuf i ten-iɣelben. Imken a gma telliḍ deg ddiq imi tettagadeḍ ayen ilan zdat-k. Ula d Sidna Ɛisa mi yufa iman-is weḥd-s zdat lmut iɛeggeḍ, A Baba, ma yella wamek, beɛɛed lkas-agi fell-i, ayɣer i yi-teǧǧiḍ? Sidi-k ifehhem lxuf ay tettagadeḍ keččini, ijerreb-it. Ani qarden fell-ak wid i gdizin, hadren fell-ak s ccer? Inatsin Ɛisa d iseɛdiyen ara tilim ara kun-beɣsen, ara kun-qahren ad inin deg-wen s ẓẓur, mkul ccer d demmaw, akka agni iqahren diɣen, yaw niqar siden-nwen. Iqar-ak-d, ssneɣ diq-ik, ssneɣ tigulilt-ik,

gar-aneɣ deg ddunit i wakken ad nɣennu s tigellilt-is netta. I snet ay tmaten di ssma, ma tɛetbem akken iḍ-agi d cciṭan yellan deffir leɛtab-nwen. Ad k-neɣra seg lina, imken ad tḍeggrem ɣer lḥebs f sebba laman-nwen deg Lmasiḥ, lameɛna ula d tazmert n cciṭan tella seddaw lḥakem n Rebbi. Ur t-id-serriḥ ara ad ken-ijerreb akter n tezmert-nwen. Fehmeɣ yaw ndiqar sid-nwen, ur ttagadet ara, ttkellet ɣef umeslak-nwen, ilit d lɣalbin, alma d lmut. Ili d ṣṣadeq alma d lmut ad k-fkeɣ tɛamamt tudert. Ila yiwen uqbayli isem-is Bacir. Mi ttubatiz ad iḥeqqeq laman-is deg Lmasiḥ, fkan-as imeslayen-agi, ad ten-ijmeɛ deg wul-is. Bacir, akken yettheggi amkan deg ara yettubatiz, yenna-d, Amzun ttheggiɣ aẓekka-inu. Isell lxuf yellan fell-as ad iffeɣ d amasaḥi deg tmurt inselmen. Deffir aseggas yemmut, lameɛna ɣer wass-nni ur inekker ara s yidis, yeqqim d Sadeq, iqebbel tɛamamt tudert-nni i as-iwɛed s yidis. I kečč, a gma, yellan d amasiḥi, Acu ara tiniḍ i wayagi? Acu ara tǧawbeḍ i ssid-ik i k-iceggɛen tabrat-agi a k-iẓewwer? Ǧaweb-as tura, imi yedder a k-isell, yettraǧu lǧawab-ik. Ɛawed-d yid-i imeslayen n ttdekkir ara wen-ɣreɣ tura, rret-tt d lǧawab-ik iḍ-agi. S rruḥ-ik a Ṛebbi i aɣ-yessidiren, iceɣlinek ččareɣ irkul s tmes. Tudert n Ɛisa d tudert-nneɣ diɣen, ṭlam lmut, ad ten-ɣleb akk yid-s. Yid kan idir a sin Ɛisa, yid kan ddu deg akk iberdan. A neddu alamma d lmut lǧeţţa, a nekcem d lɣalbin, gigenwan. Acu d ixemmimen i d-yettalin guli tura? Ixemmimen-nni ur tezmireḍ ara ad tendeqeḍ? Ini-as a Sidi bɣiɣ ad iliɣ d ṣṣadeq alma d lmut, ula d nekk. Jmeɛ-iyi d ṣṣadeq ala xaṭer mebla keččini ur tezmireɣ ara. Deg tabṛat-nni i d-yekteb Yeḥya i lmumnin yellan deg temdint d yizmir, yenna-yasen win yesɛan imzuɣen iselli ayen yeqqar ṛṛuḥ i tajmuɛa. Amek ara tselleḍ? Ur tesɛiḍ ara aṭas tektabin n wawal n Ṛebbi i wakken ara teɣreḍ awal n Ssid-ik. Ay gma, in-as i Ssid-ik tebɣiḍ ad k-d-ihdeṛ s ṛṛuḥ-is deg wul-ik. Yezmer ad yexdem ayagi. Ad k-issefhem ayen i yebɣa ad k-isseḥfeḍ. Acu d-yenna Ṛṛuḥ Ṛebbi i tajemmuɛa-nni zik? Yenna-d, Win ara iɣelben, ur yettwaɛettib ara s lmut i snat. Ma tḥesbeḍ ɣelben-k iɛdawen-ik, fhem, Ssid-ik yellan d lɣaleb n ddunit la akked lmut, izmer ad k-yerr ula d kečč d lɣaleb. Ɛni ur tecfiḍ ara imeslayen n Sidna Ɛisa mi d-yenna, Ad tesɛum diq deg ddunit, lmeɛna ẓuret, Nekkini ɣelbeɣ ddunit. Win ilan d lɣaleb i d-inas Inna Ɛisa, ur yettwaɛettib ara s lmut tis snat. Ur ttagadet ara win ara ineqqen lǧeţţa, lameɛna aggadet win izemren ad ineɣ lǧeţţa n terwiḥt di lǧahnama, yeɛni Cciṭan. lmut-agi tis snat d aferq ɣef Rebbi i dayem, win iqqimen d ṣṣadeq ɣas truḥ-as tudert-is dagi, ad yili deg lɛaḍima n Ssid-is i dayem. Amin. Ma tufiḍ iman-ik di lweḥc d axlew ifud n Lmasiḥ, kteb-aɣ-d. I sin llan aṭas n lmumnin deg tmura-nniḍen i ttẓallan fell-awen. Nebɣa ad aɣ-d-iktbem iwakken ad nmikteb si ɣer zdat, ad tḥusem tesɛam leḥbab. Win yettraǧun ad yili d aḥbib n wen ameqran n Sidna Ɛisa. Iǧǧa-aɣ imeslayen n ṣṣber n Yinǧil. Nekkni nejmeɛ kra deg-sen deg yiwet ktabt i iketben s taɛrabt neɣ s tefransist, isem-is Parole de réconfort neɣ Face à chaque jour.

Ḥasis tsel azekka lḥaǧ i nuba nniḍen s aqbaylit, nuba lexbar lxir. Tinna am nuba iḍ-agi ttilint i snat ɣef lmuja talmest, mitin u xemsa lmitrat n Radio Monte Carlo ɣef lweqt-agi, yeɛni ɣef lɛecra u nnef deg tmurt, ɣef lḥdac u nnef deg Fransa.